Rĩtwa makwa nĩ Njenga wa Mbũgua mwĩthaga wa mbarĩ ya Gathĩrũ. O rĩngĩ nĩ tuoka mũthenya ũngĩ eh, tũrĩ ona mũthuri ũrĩa tũkoragwo nake haha gĩikaro gĩkĩ twĩna ciũria nyingĩ mũno cia thikĩrĩria na eroreri. Hena ciũria nyingĩ mũno haha ciũrĩtio ciĩgiĩ mbeũ njĩthĩ. Eh, Na ihenya no nyende mũno wambe ũgeithie mũthikĩrĩria na mwĩroreri. Mhm. Nĩ thayũ athikĩrĩria, niĩ ha rĩtwa njĩtagwo Mwaũra wa Ngigĩ. Na Mwaũra nĩ mũgacĩ kwa mbarĩ ya ya Njirũ, na ndĩ Mũihwa na Angũi a mbarĩ ya Ngurũ. Mhm. Nĩ hega. Eh, kĩũria kĩa mbere na ndĩrona maroria ciũria nyingĩ ciĩgiĩ mbeũ ĩno njĩthĩ kĩũria kĩa mbere ma- maroria atĩrĩrĩ mũciari wa mũtumia kana mũthuri nĩ abatiĩ kũrara kwa mwana gĩtĩ-inĩ ĩyo ũrĩa ũrakora atĩ nĩ tũthamĩire mataũni-inĩ Ĩĩ. maitũ nake nĩ uma harĩa gĩcagi Mhm. oka gũcera taũni Mhm. ĩtarĩ kahorinde Ĩĩ. aringata kiumia kĩgima Nĩguo. gwakwa Nĩguo. nĩ abatiĩ Rĩu hau rĩ, kĩũria kĩu kĩna waria mũnene mũno tondũ nĩ hararingana atĩrĩrĩ, nĩ ũrakora Nairobi rĩu ĩno tũrĩ ũgakora maitũ nĩ oima gĩcagi kũrĩa Nyandarũa nĩ oka haha Nairobi atĩ anyuagĩre tũtawa haha gĩtĩ-inĩ Nĩguo. na mwarĩ nyũmba ĩrĩa ĩnayo nĩ ya rumu ĩno Ĩmwe. so maitũ arambindwo gũkoma haha gĩtĩ-inĩ Naruo gĩkoma gĩtĩ-inĩ gĩkĩ-rĩ, hena mũgiro mũru mũno mũno mũno ũngĩnyita mũciari ũyũ ona ciana ici akorereire haha. Tondũ wa mbere, maitũguo kana thoguo angĩcera gwaku, ndwagĩrĩirwo nĩ gũgaciara nginya mũciari ũcio agathiĩ. Yaani gũciara Gũciara nĩ ta atĩ nĩ ta gũkomania. kuonania nĩ ta kuonana kĩmwĩrĩ mũtumia na mũthuri Ii. ndũngĩonana kĩmwĩrĩ maitũ guĩ gĩtĩ-inĩ mũtumia nawe ũcio wĩ no- na hau Yeah. bedroom mũtumia ũcio no wamũgeka na Nĩguo. no wamũnina Eh, na nĩkĩo ũrakora atumia icio ingĩ maima nahau nyandarwa oka nairobi wandathi ya thikũ igĩrĩ Aha. kĩnina mweri-rĩ Eh. mwamwĩkĩra kaburi tondũ nĩ Tondũ. mũciarĩrĩire ũkĩmũciarĩrĩire mm -hmm. hau gĩtĩ-inĩ na tondũ ũmenyo nĩ wagire na andũ maga ũtaũku wa maũndũ rĩ mhm. ũgathiĩ ũgakora mũciari ũcio nĩ wamũciarĩrĩra rĩngĩ mũndũ ũrĩa wamũciarĩrĩra harĩa nĩ mhm. nyina ũgakora ini mhm. ũgakora handũ hau nĩ hagĩa mahĩtia mamwe manene mũno mũno rĩu nĩkĩo ũrakora mũtumia kana maitũ mm. tiga gũthiĩ gũcera kwa mwarĩguo ũthiĩ Aca. ũgakome kũu Mm. aca tũnyũmba tũu nĩ tũraringana na space ũrĩa kaigana no gakorwo hikia na space ũkorwo nĩ ũgĩakire mũgũnda nĩ ũkĩgũrire mũgũnda na hau kamuru na wakĩona mũciĩ mũnene Mm. na nyũmba yaku ĩgĩkorwo ĩna rumu nyingĩ Nĩguo. hena nyũmba ya maitũ ona ingĩkorwo ciĩ rumu twendi Mm. ndũgaciara na mũkaguo nginya maitũ guakoimagara Ona ngeni na mwaka. ona ngeni na mwaka na rũe maitũ rĩ Eh. ena kirira-ri nyumba ino ya mwari atekirara atakiagirirwo Ndabatie. aca ndabatie nio kiikare thiku igiri ithatu acoke aingate Ii. no na inyuĩ mwĩ kũu mũkĩmenya hihi kĩrĩra rĩ kĩrĩra andũ tũtirĩ na kĩrĩra Nĩguo. nĩ wakora maitũ ũcio rĩngĩ ndarĩ na kĩrĩ na kĩrĩra ũramũkora atũra hau gĩtĩ-inĩ Ehe. mwarĩ nake rĩ atũra mũciaragĩrĩra na ha Na hau na thĩinĩ. rĩu mũtumia ũcio wakĩmũnina nĩ kaburi wamũroria Ĩĩ. Ĩĩni. Ĩĩ naho haha njiguaga atĩ mũthuri mũthuri nĩ abatiĩ gũcera kwa mũrũ. Tarĩu Mũth- kwa mũhiano ndĩraikara Nairobi Aha. eh, kana ona tana haha Kamuru Ĩĩ. na baba nĩ uma harĩa Rĩmuru Aha. yoka gũcera Aha. abatiĩ gũka atĩa? Rĩu rĩ, haha nĩ ha- nĩ handũ hangĩ hararitũha mũno tondũ nĩ ũrathiĩ ũgakora nĩ tũrĩirwo nĩ kĩrĩra mũno na ũgathiĩ ũgakora thoguo rĩ

nginya nĩ ngomi icio ciao Mhm. gũgakoma kana gũkaingĩra Ĩĩ. gĩtĩ-inĩ hau ha mũrũwe ũguo kana ha mwarĩ Mm. ũgakora akomete hau ena rimoti Mm. atarutĩte mbũri ĩyo itonya Ĩĩ. mũciĩ ũcio ndangĩingĩra na mbũri ĩno ya itonya nĩ ĩrĩkũ mbũri ĩno ya itonya rĩ Mhm. nĩ yarutagwo nĩ mũthuri Mhm. akĩruta tondũ ena ihĩ nyingĩ Mm. na ihĩ ici rĩ na ĩno ingĩ nĩ kũgĩire tũ maũndũ ũguo mĩciĩ na tũmaũndũ tũingĩ Nĩguo. na to baba nĩ arĩbatara nyũmba ĩrĩa gũgatonya-rĩ nĩkĩo kana mbũri aitonya akamba kũmĩruta amĩruta nĩ aheo rũtha ona ĩkoe na ihe ikũmi gũtirĩ nyũmba atekũingĩra na mbũri aitonya ithaku icio ciothe na mbũri ĩno ĩtonya nĩguo mũthikĩrĩria aroria atĩrĩrĩ nĩ thenge ĩ kana nĩ ngoima kana nĩ nĩ mbũri ya mũthemba rĩu ĩno nĩ ngoima ĩĩ nĩyo ĩkũhinywo harĩa nĩgetha mũthuri ũyũ agĩe na rũtha kuga no watonye kwa mũrũwe ĩĩ rĩu ĩyo ĩteruta Ĩĩ. ndarĩ na na thayũ ũngĩ angĩkorwo enaguo Ĩĩ. tondũ ĩyo no ĩrabatarania noguo nĩguo gĩkũyũ gĩekaga Nĩguo. ti ũrĩa kĩ- gĩ- gĩ- gĩ- gĩ- gĩ- kũrathiĩ Aca. nĩ ũrĩa gĩekaga Ũrĩa Tondũ- gĩekaga. gĩekaga ti ũrĩa mareka Ah, ah, ũrĩa gĩekaga na hau Ĩĩ. rĩu thaa ici ũrakora mũthuri ũramũkora gĩtĩ-inĩ kwa mũrũwe ena rimoti rĩu maũndũ mau magĩtukania na magongona mau nĩ matukana nĩguo rĩu nĩ tũrendwo ũgĩ ĩĩ na ngai atũteithie mũno Ĩĩ. twĩtĩkĩre gũcoka mbara nginyo Ĩĩ. nĩgetha nacio nake ngai atũiguĩre tha Ĩĩ. na atũhe ũgĩ nĩguo Thank you. nĩ ngatho haha hena kĩũria kĩngĩ nĩ wega mũtumia kwanĩka nguo ya thĩinĩ bafu muciĩ wĩna ci- wĩna ciana nene hau ti hega ũcio nĩ mũgiro mũru mũno mũno mũno gĩkũyũ Ehe. tondũ nĩ ũrathiĩ ũgakora atĩrĩrĩ o maitũ ũkire haha nĩ akoma gĩtĩ-inĩ gĩkĩ rĩ Ii, karĩthambĩra kũ o bafu ĩno o mbabu ĩrĩa na no ciana irĩ thambĩra no ciana iciramwĩta cũcũ irĩthambĩra mũrũwe nĩkuo arĩthambĩra mwarĩ nĩkuo arĩthambĩra Ehe. nguo ici cia thiri-rĩ na to nĩ cianĩkirwo kũndũ gũkũ-rĩ Ĩĩ. na mũrũwe nĩ oka kana mwarĩ nĩ amĩona-rĩ Ĩĩ. nguo ya nĩkĩo ĩtagwo nguo ya thiri Ĩĩ. nĩ nguo ĩhithĩte O, mũno ti nguo ya thĩinĩ Aca. nĩ nguo ya nĩ thiri ya thiri Ehe. tondũ nĩ kũhithwo nĩkĩo ĩrerwo nguo ĩno ĩhithwo Ĩĩ. tiga kuonia mũndũ wothe aca ona kahinda na kau kabere Ehe. ithuĩ tũgũkorete nguo icio na aciari itũ itũ niũ ndirĩ ndaciona Gũtiuma. Ũ- ni- ciuma kuo no tũtirĩ twaciona Aca. ona ũtakĩ ũyũ ta we ndũrĩ weciria ũhoro wa nyamũ ta ĩyo Ĩĩ. tondũ ndũrĩ wamĩona Nĩguo. no rĩu thikũ ici rĩ Ĩĩ. ai maũndũ aga nĩ maregeirie no- no no ũtiganu mũnene Nĩ macenjetie mũno tondũ rĩu ũrathiĩ ũgakora rĩrĩ Ĩĩ, nĩ ũkomborire kwa mũhiano. ĩĩ, Ĩ- ĩ, Ta rĩu wakora mĩaka itũ rĩngĩ nĩ ũkorire eh, mũndũ ndarĩ na hinya wa gwaka ĩĩ, wakombora. ĩĩ. Harĩa wakombora rĩ wakora mwanake waku rĩ Mhm. Eeh nĩ ekwĩrorera nguo iria cia hihi mũtumia kana maitũ wĩ hau Mm. mburoti-inĩ ĩyo Mhm. nĩ anĩkire nguo icio cia thiri Ũcio nĩ ũgwati mũnene mũno mũno. Mũgiro mũru. Ĩĩ. To ta rĩu nguo ĩyo wathi wa mĩkora babu. Ehe, Nĩ ya mũtumia ĩĩ, na mũrũwe haha babu ĩno. Nĩguo. Nĩ athi akora nguo ĩno. Ĩĩ. Mwana ũcio nĩ wa mũgeke wa mwanake. Ehe. mwanake ũcio nda hĩndĩ akagũrana atagaturwo thahu ũcio na Mm. mũgira ũcio Ii. na arĩturĩrwo thingira Ehe. ĩĩ tondũ Mhm. nĩonire nguo ya nyina ya na thĩinĩ Ĩĩ. na rĩrĩa mĩonire ahanire mũka Ehe. so no nginya agatahĩkio mũgira ũrĩa na thahu ũrĩa wamũnyitire Oh, tondũ kũhana ta agĩa meciria Yeah. kaĩ mũndũ ũyũ na nĩ mũndũ ũrũme ndarĩ na meciria ma nĩma nĩ nguo mũndũ rũme akĩona nguo ĩrĩa Ĩĩ. eciria nĩ ya kairĩtu karĩa tũraga nako na hau Ĩĩ. na to nĩ ya nyina rĩ Ehe. mwana ũcio akĩmũgeka Ĩĩ. mwana ũcio nĩ akagũrana Aca. atĩ sa ndarĩ rĩ akagũrana ndarĩ hĩndĩ akagũrana ũhoro ũcio nĩ wathira ũhoro ũcio nĩ wathira na angĩkagũrana Ĩĩ. wĩkoraga aroya atumia akũrũ

Mũciari no ahe mwana gĩtanda anakomera, atĩ nĩ wendire mwana ũyũ mũno, weciria kehe mwana ũyũ gĩtanda gĩkĩ ĩ, tondũ nĩ ndagũra kĩngĩ kĩerũ, na tondũ nĩ nyendete mwana ũyũ rĩ, ndĩkĩmũhe gĩkĩ handũ ha ndĩgĩcine kana ndĩkĩendie. One. Rĩu rĩ, mũthikĩrĩria agakĩũria kana ngwĩciria no mũciari wĩ handũ ũroria. Mhm. kana no ahe mwana wake gĩtanda anakomera one we na mũrũme ũcio nĩ mũgiro mũru mũno mũno gĩkũyũ-inĩ Ehe, to mũrũguo ũyũ rĩ Mhm. tuge nĩ gũthiĩ athi kũruga rĩ mhm, wamũne gĩtanda rĩ mhm, ona kana nĩ mwarĩguo wamũnengera gĩtanda gĩaku rĩ Ĩĩ. akomagĩre rĩ ehe, mwana ũcio no amũgeka ii, tondũ gĩtanda gĩkĩ rĩ nĩkĩo egũciarĩirwo Nĩguo. kiuma na kĩgongona kĩa nyina na ithe mhm. ũgĩcoka ũnegere atĩa mwana Ĩĩ. gĩtanda kĩrĩa kĩna kĩgongona gĩaku Ĩĩ. mwana ũcio ndũnamũnina Nĩwamũnina. gĩtanda gĩkĩ tiga ikoe ciana itanda ici gĩtanda gĩkĩ nĩ kĩeherio Ĩĩ. nĩ kĩigwo na kũu nja Nĩguo. nĩ atumĩrwo gĩtanda gĩake kana agũrĩrwo gĩtanda gĩake no gĩkĩ Ĩĩ. gĩkĩ sasasasa ona ũrathiĩ ũgakora mwana nĩ athiĩ kũrua gĩtanda kĩrĩa kĩarĩ gĩa nyina nĩkĩo aheirwo to karĩ ga 3 by 2 nĩ kwaneo na hau athiĩ akaruĩre aingĩra mixinĩ-inĩ ĩrĩa Ĩĩ. ya gĩtanda gĩkĩ kĩa nyina na ithe Ĩĩ. ahana ta mathukanĩra thakame Ehe. ũgakora mũciĩ ũcio nĩ watukana nĩ warehe mbara Nĩguo. na mwanake ũrĩa Eh. ona angĩgathiĩ aruĩre ho atuĩke ningĩ nĩ oka kũhikanĩria ho ndarĩ rũciaro akagĩa Ehe. mwana ũcio nĩ wamũgeka na gĩtanda kĩu tigai kũnengera ciana itanda cianyu Haya, ĩ kũngĩgĩkorwo he mũciari hihi tondũ makĩrĩ kũingĩ mahete ciana ĩ nĩ kũmenda ĩĩ ndaramenya kana nĩ ũru Nĩguo. na ithe wĩ ũrakora ndoĩ kana nĩ ũru ĩĩ nĩguo nĩguo we nĩ wathiĩ kwa mũhiano ta ngigĩ waku Ĩĩ. nĩ wamũnengera gĩtanda kĩrĩa ĩĩ Eh, mwanake ũyũ nĩ akinya handũ nĩ akũra ĩĩ nĩ aiguaga tena maũigui Ĩĩ. ma kwenda kũhikania nĩguo no ageria kuha mũirĩtu rĩ Mhm. Hatirĩ ũndũ haroka. Ndũkuona handũ hau hangĩikara atĩa na gĩtanda kĩrĩa? Wa mbere rĩ, gĩtanda gĩkĩ ũmenye mwanake angĩgoka kũgũrana rĩ, nĩ onake no egũthiĩte na hau ũguo, he kairĩtu ũgũkĩonete na hau, ĩĩ na akarehe gĩtanda-inĩ gĩkĩ, O kĩrĩa. o kĩrĩa, na gĩtanda-inĩ gĩkĩ nokĩo gũciarĩirwo. We, Rĩu ũka expect mwanake ũyũ akahikanirio gĩtanda-inĩ gĩkĩ, atĩ. handũ ha ati agĩa na ũthukanĩru wa thakame? Ũthukanĩri naguo nĩ mũtwe. Ũthukanĩri nĩ ta ũrĩa ũrakora atĩrĩrĩ, Eh. mwanake ũyũ aciarĩirwo gĩtanda-inĩ gĩkĩ, Ehe. na tondũ nĩ aciarĩirwo gĩtanda-inĩ gĩkĩ rĩ, Mhm. haima na rũrĩra rwake Mhm. kana he thakame yuma gĩtanda-inĩ kĩrĩa Mm. tũtigũthiĩ ndipu mũno nĩ ũrahanyita Ĩĩ. rĩu mwanake ũyũ rĩ Mm. to rũrĩa rwake rĩ Mhm. kana harĩa hena kĩndũ kĩmũkoniĩ gĩtanda-inĩ kĩrĩa rĩ Ĩĩ. we nake na wanake wake rĩ Ehe. nĩ ũka ũguo

ndũrĩ kĩgongona ũrĩruta no mbara theri igũkuma na thutha kĩgongona gĩtakwĩgiĩ kĩgongona gĩtakwĩgiĩ tigana nakĩo no korwo wĩ nakĩo tondũ nĩ ũkũrĩtie Mm. mũndũ ũrĩa wĩ nakĩo nĩ ambe akĩrute Mhm. ambe akĩeherie Mhm. na ti kweheria tuo mĩrĩngĩti Ĩĩ. nĩ kweheria indo icio ciothe gĩtanda macuka na mĩrĩngĩti ciothe Indo ũcirute na kũu ciothe. nja ciothe ũcine kaboko magethĩ ta waria Eh. Ĩni. koguo nĩ nĩ kuonania tũrĩ o hau eh, ũhoro ũcio wa gĩtanda Eh, nĩ ũthiaga ũga- ũrathiĩ ũgakora gũkũ taũni-inĩ itanda irendio ici ciĩtagwo cia second hand Ĩĩ. itanda icio nacio rĩ ba- eh, cihana atĩa gũcigũra kana gũcikomera Gĩtanda gĩkĩ gĩa second hand rĩ, Mhm. wa mbere, na nĩ ũthiĩ ũgakora mĩciĩ ĩno ya thũngũ, Mm. nĩ marutaga indo icio ũgakora nĩ macitheria thutha wa mĩaka ta ĩtano, nĩ meheria indo icio ciothe. nĩcio acikora Juja Road, AJC Kangundo Road. Indo icio nĩ nyingĩ mũno cihũire mataũni-inĩ ũguo irendio na ciendagio mabara mau manene Ĩĩ. ma gũthiĩ Karen ma Ah, gũthiĩ Ngong Road Akwa. na nakũ. Ĩĩ, Ĩĩ. kũu indo icio ndũraciaga tondũ andũ aya manyitaga indo ici ciothe makeheria makarehe ingĩ njerũ we na nĩ wathiĩ wagĩra gĩtanda gĩkĩ Ĩĩ. gĩtanda gĩkĩ kĩanakuĩra mũndũ Eh, gĩtanda Kĩu ũmenye ndũ- kĩrathimo kĩa mũciĩ ndũngĩgĩa wĩna gĩtanda gĩgũkuĩrĩirwo nawe nĩwakĩoya ndũngĩciarĩra gĩtandainĩ kĩu na gĩtandainĩ gĩkĩ mũtumia rĩngĩ nĩanyitagia mahu makiumaga tondũ gĩtanda gĩkĩ kĩna gĩ Kĩna kĩna gĩkuo Ehe. rĩu rĩ ũtethiĩ thingira rĩ Ĩĩ. ũmenye gĩtanda gĩkĩ rĩ Ehe. mbara ĩno ya mũtumia kuma mahu kuma mahu na mbara we ndũigua ũgĩkoma ona wĩ gĩtĩinĩ ũiguaga ĩ comfortable Ĩĩ. gũkĩra wĩ kĩrĩa gĩa 6 by 6 Nĩguo. ĩna thĩinĩ Oh, kaba nĩkĩo. ũkome gĩtĩ-inĩ Ĩĩ. tondũ harĩa rĩ Aha. gĩtanda kĩrĩa kĩna mbara Aha. nĩkĩo ũrakora gĩtanda tiga kũgũra gĩtanda gĩa sekendi Aca. tiga ona ndũkanagũrĩre mwana waku tiga tiga tiga Nĩ ũgwati mũnene nĩ mũno. ũgwati mũnene mũno na nĩho tũretukanĩria ithuĩ Mhm. tondũ ithuĩ ũthiĩ ũgakora gĩtanda kĩrĩa nĩ kĩa ĩtagwo hadiudi Ĩĩ. rĩu ũgakĩona tondũ nĩwenderio ngiri ithatũ rĩ Ehe. ũgĩkĩinũkia mũciĩ Atĩ ũthiĩ- nĩ mahoganĩ. nĩ mahoganĩ ũinũkĩrie mwarĩ guo hau Ĩĩ. mwana ũcio nĩwamũnina kũngĩkorwo ũrĩa wakomagĩra gĩtanda gĩkĩ rĩ nĩarĩ ta wathahu wahũra ũmwe rĩ Ĩĩ. na nĩwainũkia gĩtanda gĩkĩ nĩwanengera mwarĩ guo kana mũrũ guo rĩ Ehe. ndanyitwo nĩ mũgiro ũrĩa wathahu wahũra ũmwe Haiya. korĩũragia umaga kũthahu wahũra ũmwe gũkũ gwakwa Hau nĩho mwana ũyũ arĩnyitĩrwo nĩ kĩũndũ kĩu. Yeah. akĩingĩra mix-inĩ ĩyo ĩĩ Mm, aya ĩni ĩĩ yaingĩra mix-inĩ ĩyo ĩĩ ũhoro ũyũ nĩ Suu mũingĩ gĩtanda gĩtanda tigai gũthaka na gĩtanda Nĩguo. gĩtanda kĩ maũndũ maritũ mũno Ĩĩ. ĩĩ tigai kũgũra itanda ngũrũ tigai kũhe ciana itanda cianyu Ĩĩ. reke mwana agũrĩrwo gĩtanda kĩerũ na ndũkagũre nginya gĩa sekendi Ĩĩ. gĩtanda gũra kĩerũ haya tũrĩ o hau o gĩtanda-inĩ o kĩu rĩ Ehe. haya hena kĩũria kĩngĩ gĩkorio mwanake no ahikanĩrie gĩtanda kĩrĩa aruĩire Rĩu rĩ, gĩtanda gĩkĩ mwanake ũyũ aruĩra rĩ, nĩ waigua nĩ gĩtanda. Mwanake angĩgatuĩka nĩ ekũhikania rĩ, ndanahikania arua Ĩĩ, nĩ aikaranga. nĩ aikaranga. Na tondũ nĩ ũrona ũrĩa kũragĩthiĩ thikũ ici anake, mwanake nĩ aramenya ũhoro wa mũirĩtu tene mũno. Ithuĩ, o in fact ũrĩa maramenya ithuĩ, ithuĩ anga twarĩ analogu tondũ ũrakora ithuĩ twamenyaga kairĩtu rĩngĩ wĩ mũkũrũ Mm. ĩ ũgĩthi kũhikania Nĩguo. no rĩu aya rĩ Ehe. nĩ kũrua ũmũthĩ Mhm. rũciũ nĩ anji kũinũki tũirĩtu Ĩĩ. magũkora hau nja wĩra "Eh, u, tunasoma na yeye Mm. ũgakora nĩ marathoma rĩ classmate anga rĩ kĩ Ehe. mwanake ũcio nĩ amenya tũmaũndũ twa gĩtanda tene na to nĩ acigũciarĩra gĩtanda-inĩ gĩkĩ-rĩ na nĩ kĩarutirwo magongona maya na ndũgeciria nĩ kairĩtu kamwe gũthĩnjĩra kũu Aca. ti kamwe kana twĩrĩ Eh. Ĩĩ. Ĩĩ. arakĩhũna harĩa na nĩ harĩa kahũna nĩ ararugĩrwo nĩ nyina harĩa arakĩrugĩrwo haha nĩ nyina Ĩĩ, gĩtanda gĩkĩ nginya arata ake rĩ Ehe. mena tũirĩtu tũu marehaga oha o hau o gĩtanda-inĩ gĩkĩ Ĩĩ. ũcoke ũnjĩre nĩ ũkũgĩa mũkaguo ũmũrehe gĩtanda-inĩ gĩkĩ kĩhiko kĩu gĩkanyita gĩtingĩnyita gĩtukanĩtio maũndũ maingĩ mũno Ĩĩ. tondũ Maũndũ- arehe Ehe. arata ake othe Ĩĩ. nĩwe rĩu gũkũ Hahana ta yahanire hage magongona Ya, maingĩ magongona maingĩ maiganĩrĩrwo Ehe. rĩu ũrathiĩ ũgakora atĩrĩ mwanake ũyũ harĩa akinya kũhikaniria rĩ Ĩĩ. mũtumia either ũgakora miscarriage Ĩĩ. kana ũgakora mbara cia kĩhiko Ĩĩ. nĩ nyingĩ mũno Mm. na itiraingĩha nĩ ũndũ wa kĩ ona ti kũthũra ũthũire kairĩtu karĩ Aca. nĩ ũndũ wa magongona marĩa mũiganĩrĩria haha Ĩĩ. ũgakora mĩciĩ nĩ ĩrathira na ĩkaga njĩra nĩ ũndũ wa gĩta Ĩĩ, gĩtanda. gĩtanda so itanda ici gĩkĩ ũkũruĩire na gĩkĩ ũkuhanagĩra ũkĩreha tũirĩtu rĩ tiga kũrehe mũkaguo Nĩguo. gĩtanda kĩu ruta ũrehe gĩtanda kĩerũ Ĩĩ. na wethe arehe thingira Nĩguo. ũthiĩ ũtahĩkie ũthahu ũcio wa gĩtanda kĩu Ĩ, nĩ hega Ĩni. Hi, no tũthiĩ tio wega Nĩguo. Eh, ciũria tũrĩ o nacio nyingĩ Nĩ njega. na kĩũria kĩu kĩngĩ next mwanake nĩ abatiĩ kũhĩmbĩria nyina yani hagi eh, Hey. mwanake Ũcio akĩrĩ mũgiro mũru mũno mũno mũno mũno gĩkũyũ. tondũ nĩ ũrakora no thũngũ Ithuĩ tuoyaga maũndũ marĩa tũrona athũngũ magĩka Ĩĩ. na mũndũ mũirũ e magongona make Nĩguo. na kiugo mwanake kana wĩ mũndũ nĩ ũkoraga nginya andũ angĩ agima ũguo mũthuri ena gwake Ĩĩ. ũgakora akĩgeithia nyina hau hey, hi mam akahĩmbĩria nyina kiũndũ kĩu gĩkũyũ-inĩ ithuĩ tũtiarĩ na maũndũ ta mau Nĩguo. Na nĩmo ũrakora nĩmaranina mĩciĩ. Ĩĩ. Tondũ rĩrĩa ũnyitire maitũguo nĩ wamũhĩmbĩria-rĩ, nyondo iria wakomeire ningĩ nĩcio wathiĩ wahutia ũguo na wakomera gĩthũri mwahutania gĩthũri-rĩ, Ĩĩ. handũ hau hakĩgĩa na mbara njũru mũno. Njũru. Ũyũ atakĩrĩ mũkaguo, Aca. ona ũtakĩagĩrĩirwo kũmũhutia ũguo maitũ wĩ thayũ, ũmũgeithie ũguo mũgeithanie na Ũmũgeithie moko. haraihu ũguo. Yeah, Agĩe maitũ. distance. Kaĩ ka andũ matorire na mate mbaũ? Nĩmorire biũ. Morire, no Ĩĩ. mũraiga nĩ ũthũ? nĩ ũthũngũ Nĩ ũthũngũ. ũgakora mwanake ũcio nĩ akomera nyondo icio cia nyina Mm. ũngai-inĩ Mhm. akoragwo ahana Ehe. ũrĩa atarĩ mũka Ehe. ngoma cionaga ũrĩa nĩ mũka Nĩguo. na nĩkĩo ũthiĩ ũgakora atĩrĩrĩ aima na mũtumia Mhm. kĩhiko gĩake nĩ gĩathira Ĩĩ. kana nĩ imwo rũciaro Ĩĩ. acokio na kwa nyina atuĩka mũka kĩrĩa gĩothe araheaga bamĩrĩ yake rĩ gĩacokio kwa nyina Aha. atuĩka mũka Aha. na nyina hĩndĩ ciothe arĩiguaga mũrwe nĩ ahikania Eh. ũigagĩrĩra nyondo Eh. nyina nĩ ũkoragwo ũyũ wa mbere kũrakara are kairĩtu kau nĩkĩ gũkũ na nĩguo gekoru nĩ Ah. kairĩtu kanakũ Kĩu nĩkĩo gĩtũmi. tondũ ahanire mũka nyina nĩ Eh. watuĩkire mũka akĩmũigĩrĩire nyondo Ĩĩ. the more ahutia nyondo icio cia nyũkwa oro mũthenya gũcihutia nĩ Atĩ gũ- atĩ nĩ gũkũhĩmbĩria hagi. gũtirĩ tigai tigai tigai na ngeko icio mũti ũtige Ĩĩ. na arĩa matarĩ na ũũgĩ ũcio Ĩĩ. mũmenye kũrĩa mũkũmathia kĩrĩra Ĩĩ. ũtige gũkuhĩrĩria nyũkwa tiga Nĩguo. gũtanga nyũkwa Ĩĩ. tiga kũmũhĩmbĩria Aha. geithania ingeithi ũthiũ Eh. maitũ wĩ thayũ Mhm. no tiga gũtinda ũkĩmũhĩmbĩria wamũhĩmbĩria nawe Ĩĩ. ũmenye kĩhiko gĩaku nawe ũni Ũnine. kĩhiko gĩthire Aha. mũkaguo oimagare na ciana Aha. no moimagara to nyũkwa atuĩkire kĩ

Eh, mũirĩtu nake Mhm. ũrakora airĩtu ndũĩ airĩtu me close mũno na maithe Eh. mũirĩtu ũyũ nake rĩ ũ- ũhĩmbĩirie ithe ũyũ nake wake atĩa nĩ abatiĩ Mũirĩtu ũyũ nake wahĩmbĩria ithe rĩ, nĩ ũrathiĩ ũgakora mũirĩtu waku ũyũ mũkũrũ rĩ, nĩ ũndũ wa kwenda maitũguo. nĩ ũthiĩ ũgakora angĩkorwo kwanja e mũkũrũ nĩ ũthiĩ ũgakora hena deep relationship between ya mwana na ithe wa mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ Nĩguo. na ũmenye mũirĩtu ũyũ nĩwe nyũkwa nĩwe nyina wa ithe nĩwe nyina wa ithe Ĩĩ, tondũ we mũirĩtu mũkũrũ nĩwe mũirĩtu mũkũrũ Ĩĩ. nĩwe nyina wake Wa wa ithe. ithe Ĩĩ. nĩ ũthiĩ ũgakora hena calculation ke ke ge thĩinĩ mũno Mm. Ĩĩ, na ũgakora atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa kũgĩa mwana wa mbere nyambura-rĩ Ĩĩ. mwana ũyũ nĩ wamwenda mũno Ehe. ũkanjagia mwana ũcio kũmũ ũ- ũguo kũmũhĩmbĩria kĩkĩ nona anjĩrĩria oro harĩa Ĩĩ. mwana ũcio wanjĩrĩria ũguo atingĩraga nginya ngari-inĩ yaku ena kamini ke hau Ehe. nĩ mwarĩguo na nĩ thukuru athiĩ Aya. mwana ũcio nĩ wamũgeka mwana ũcio ndakagĩa rũciaro Mhm. na ndakagĩa kĩhiko Mhm. ndarĩ mũthuri akanyitia Mm. to mũthuri ũrĩa ũkoragwo e mũndũrũme wake wa mbere Ii. akoragwo ithe na nĩguo nona tondũ ethoguo Ii. ũũ nĩ nyũkwa Ehe. ũũ nĩ mũrũguo nĩguo rĩu ũreciria nĩ mbara ĩrĩkũ ĩ hau mũirĩtu ũyũ nĩ akagĩa kĩhiko aca nĩ akagĩa mwana Aha. aca ĩĩ nĩ ũĩ tondũ ũhoro ũciragwo na ũndũ nĩguo he handũ njũĩ wendi kũgweta nĩ ha Aha. o handũ e Mhm. mũthuri rĩ Mhm. Ĩĩ ambĩrĩrie gũkuaga mwarĩ ngari-inĩ haha mbere. Ĩĩ. Gĩtĩ kĩa mbere kĩrĩa abatiĩ gũkuĩra mũka. Ĩĩ. Ĩ nyina wa mũirĩtu ũyũ? Nĩguo. Abatiĩ gũku- ambĩrĩrie gũkuĩra mũirĩtu haha mbere. Ĩĩ. Ĩ mambĩrĩrie itherũ tondũ mũthuri we nawe ndũĩ mũndũrũme nĩ ũngĩ. Nĩguo. Ona ciero cia mwarĩ. Nĩguo. Ĩĩ, mambĩrĩria itherũ. Ĩĩ, mami nitakupeleka out. One. Na nĩ nyina, mũirĩtu ũyũ nĩwe atuĩte nyina. Ũcio nĩ ũgwati. Ĩĩ nĩ wamenya rĩrĩ rĩngĩ, Mhm. mũthuri tũgũcoka tũkaigua karũgano Mhm. atĩ ona nĩ akomire na mwarĩ. Nyina rĩu. Ĩĩ na nĩ nyina, mũirĩtu ũyũ, ũyũ ũrekĩra nguo ici nguhĩ. We, we, Na nĩ tũgũka ho we, cio- kĩũria tũrĩũrania. Ĩĩ. Mũirĩtu ũyũ nĩ ambĩrĩria gwĩkĩra nguo nguhĩ. Mhm. ithe rĩ arora ciero ici rĩ Ĩĩ. akona ti ta iria cia mũka nĩguo na ũyũ nĩ mwarĩ Mhm. ambĩrĩria kũgĩa na maũigwi nĩguo ti wacio nĩguo mathiĩ atĩ nĩ auti Ĩĩ. nĩguo ciĩtawa ngandĩti Ĩĩ, mathiĩ ma bnb One. nĩguo igĩtwo nĩ ona ti kũmathiĩra. ũhoro wa ira ona bnb tigũkĩte Ĩĩ, ti ũhoro wa ira we ĩĩ, ĩno ũyũ mũirĩtu ehe, akinya handũ Ĩĩ. tuona nĩ magĩire ndũgũ na ithe we Nyina. Eh, haiya Eh, tũraigĩra gũkũ mĩtambo-inĩ ũkona mũirĩtu akiuga atĩrĩrĩ Mhm. ona iguaga ithe ehe, e mwega eh, gũkĩra ona boyfriend anagĩa wa wa wa wa wa ũcio akĩrĩ ũgwati mũnene mũno mũgiro mũru mũno mũno mũno. mũirĩtu ũyũ rĩ Mhm, etha ũnjĩre mbara ĩno ĩhana atĩa mhm. nĩ akinya handũ nĩ ahika ahika rĩ kamekũgĩa rũciaro na mũrũme ndangĩona kĩndũ mũico mũico rĩ njamba ĩno ndiĩ nũ wamĩcanũrire akĩmĩra ĩ mũirĩtu ũyũ wahikirie rĩ wona mũikarĩtie ũguo rĩ Mm. mũirĩtu ũyũ nĩ wa itũra ritũ ĩ na wa- tũiguaga no tũtiakĩrĩ ho tũiguaga tũiguaga manakomania na ithe ĩĩ Na rĩu-rĩ, ĩ haha ũkĩrore mũno. Ĩ ndũĩ mũirĩtu nĩ agagĩteyo nĩ mũrũme? Akerwo rĩu wetamba wĩinũkĩre. Nĩguo. Ĩ to he karũgano njiguire gatarĩ ke. Kega. Ĩ ndũĩ nĩ ũkũmaka. Nĩ ũkũmaka. Nĩ ũkũmaka we wanaigua mũirĩtu anakoma na ithe we. Ĩ nĩ ũkũmaka. Mũirĩtu ũcio o na ũmũthĩ ũyũ ahanire ta ahumbwo kĩmeme. Ĩ. Arutaga o wĩra o handũ njũĩ. Mũirĩtu na ti mũirĩtu ũngĩtihĩtia nĩ mũthaka mũno. Nĩguo nĩguo. No mũirĩtu ũcio nama nama. Ona ũmũthĩ ũyũ ndũngĩmuona agĩcera na mũndũrũme. Aca. Kana mwanake. Aca. Especially kuma itũra rĩrĩa aciarĩirwo. Ĩĩ. Aume mũciĩ atonye kamũtoka kana kamatatũ. Ĩĩ. Kana arehwo nĩ ithe wĩra-inĩ harĩa arutagĩra wĩra. Ĩĩ. No mũirĩtu ũcio ndũkona. Rĩu ndingĩka kana hihi nĩ ũndũ wa kĩũndũ kĩrĩa mm. yongomania na ithe mm. nĩkĩo gĩtũmaga hihi ĩyo nĩ mbara ĩmwe nditũ mũno ndiũ kana tũkwamba gũcokia kĩũria kĩu ka tũgĩtwarithia atĩa no twambe tũcokie kĩũria kĩu tũranie atĩrĩ nĩ ona nĩ mũndũ ũroria haha kĩũria mm. e, tondũ no, no mũndũ ũraheaga karũgano kau mm -hmm. akanjĩra ngũria atĩrĩrĩ mm -hmm. hihi gĩtũmi kĩa mũirĩtu ũyũ kwaga kũgĩa mwana rĩ mm -hmm. kana gũteo nĩ mũthuri-rĩ, Mhm. hihi gĩtũmi kĩu nĩkĩo gĩatũma? wega Mhm. gĩtũmi kĩnene mũno mũno mũno Mhm. mũirĩtu Ĩĩ. waigua nĩ akomania na ithe Ehe. na nĩ waigua mwana ũyũ nĩ nyina wa mũthuri ũrĩa Nĩguo. wa mbere rũciaro nĩ ambaga Mhm. rĩu ona matinde ona athiĩ kũ ona athiĩ kũ ona athiĩ kũ Mhm. na nĩ mũgiro mũritũ mũno mũno mũno mũno mũno gĩkũyũ-inĩ Mm. na ũcio ona ndũngĩhota gũtarĩrĩka haha Mhm. aca rĩu acio rĩu ndiũĩ wa no ũyũ nĩ wa ngai na riũa Eh? ũyũ nĩ wa ngai na riũa tondũ menye mũirĩtu wa mbere ũyũ no gĩthi kũmũgũra angĩkorwo arĩ mũka wa ithe mũirĩtu ũyũ menye ndũngĩhota kũmũgũra ona angĩgĩa mwana ithe ndangĩmũhatĩra mĩruru tondũ Aca. nĩ mũka ndarĩ indo ciake angĩoya nĩ wendagia nyina mũka nĩ wendagia mũka gũtirĩ Gũtirĩ. O, tondũ rĩrĩa akomanirie na ithe agĩtuĩkire mũka nĩ atuĩka mũka ya Rĩu we nawe nĩwona kairĩtu gathaka? Wecirie wĩ mbere mũno. Gũtakĩrĩ na ithe angĩhĩtia rĩ indo cia mũirĩtu ũyũ. Mũthuri ona ndigwĩciria nĩahũraga mweri atarĩ tĩri-inĩ. Mũka! Oe indo cia mũka. Haiya. Gũtakĩrĩ ona ona anake aya me thutha aya rĩu anake angĩkorwo mũthuri nĩagũire, anake aya matangĩkĩendia mũirĩtu ũyũ. Atĩ nĩ mwarĩ wa nyina. Ũcio akĩrĩ nyina? na gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkĩendia maitũ o na gũtirĩ rĩu igongona nĩ iritũ mũno rĩu no ndiũ nĩ horohio ĩrĩkũ ĩ handũ rĩu ũcio hey, ii, na rĩu ũcio nĩ wa ngai na rĩu riũa ũhoro nĩ mũritũ tondũ rĩu rĩ Eh? ũcio nĩ wa na ngai tondũ na andũ me riũa nduma-inĩ rĩ Mm. ndĩmohorerie rĩ Mm, na anake aitũ nĩ wona kairĩtu gathaka handũ rĩ yeah. ũkũmenya atĩ ũrĩa kahana kairĩtu gaka nĩkĩo twĩ na mathingira gũtirĩ kona ĩtarĩ thingira na Ĩĩ. nĩkĩo kairitu kĩragwo atĩrĩ thinga wa njĩra ĩ ũkahika itũra narĩ narĩ ũkahika itũra rĩu ũroima haha Ĩĩ. ũgathiĩ kibwezi Ĩĩ. ũgakora wanjikũ kũu Ehe. ũgakua wanjikũ ũtoĩ Ũtoĩ. rũgano rwake ũgĩogĩa nĩ wathiĩ ma- mpe katoni nĩ akora wanjĩra kũu nĩ akua Atoĩ. atoĩ rũgano rwake kana hihi nĩkĩo Baba wa mũndũ egũkwĩraga, na ũkĩrore mũciĩ ũrĩa ũragũra na ũgakĩnjĩra mbere-ĩ! Hakĩrĩ guo, Ndahaya gũkorwo nĩ njũĩ kĩrĩra kĩa mũciĩ ũrĩkũ. hakĩrĩ guo. Mwanake ndagũranaga kũnene na itũũra. Aca. Aca, agũranaga o Aya nĩkĩo itũũra. amaitũ mahika o itũũra. Ya, tondũ Ehe. guka kana baba-rĩ, maimana kĩrĩra kĩa mũciĩ ũrĩa. Ĩĩ. Tũkamenya kũrĩa nĩ gwethaga, Ehe. kũu nĩ gwa gacikũ, Ehe. kũu nĩ gwa ithiageni, Nĩguo. kũũrĩa nĩ gwa icakamũyũ. Ĩĩ. gĩcagi kĩu gĩothe gũtirĩ ũndũ gĩtekũĩkaine Ĩĩ. rĩu we tondũ nĩwatũrehera mũirĩtu Ehe. tũtekumĩte kũrĩ Ĩĩ. nĩ tũigua aciari anga maikara kataro rĩ Ĩĩ. noyo muoire gĩthumo rĩ Ĩĩ. tũtoĩ arĩa me kataro ka nĩ nĩa nĩa mũhĩrĩga ũrĩkũ Ona ka nĩa ndũramenya. ona tũtiũĩ Mm. mũirĩtu ũyũ nĩtwamuoya harĩa nĩarehwo nĩ mũriũ waku haha Ĩĩ. nĩoka nĩamũgũra nĩmanjĩria gũciara Mm. Mũngĩgatua gũthiĩ ũthoni, nginya indo cia ũthoni irariga kũrĩa igũtwarwo, to nginya gũtirĩ na itherero kana rũgũrũ. Mĩciĩ ĩyo nĩ ĩrorwo mũno mũno mũno. Na we watua kũhikania wĩ mwanake harĩa wenda kũhikania, Aha. na to no nginya ũrĩhikania rĩ Ĩĩ. ambaga kwenjera kĩrĩra Ehe. kĩa mũirĩtu Ĩĩ. kĩhumo Ehe. harĩa kumĩte Mhm. angĩgoka nairobi ĩyo rĩ kana o harĩa wacemania nake rĩ Ĩĩ. amba enjere Mhm. kĩhumo kĩa mũciĩ ũcio

kau gaciara copyright Mhm. na mwanake ũyũ agaciarithia 18 rĩ Mhm. maciara irigithathi rĩao rĩa kĩ rĩa mbere kana kau gakorwo ge sharp mũno Mhm. no rĩu ũyũ mwanake rĩ Mhm. wahikia mũirĩtu wa 28 nĩ waekĩra kĩhiko rĩ irigithathi rĩake rĩ rĩngĩ rĩgĩthumũka rĩturũkana rĩ Nĩwona nĩate maũthĩ make ma mwana ũrĩa mothe. Rĩu angĩgathiĩ gwetha irigithathi egũkorwo na wĩra mũritũ mũno. Mm. Ya, na nĩkĩo ũrakora ciana ingĩ ona mũtiraerewana. Eh. To mwana ũrĩa ũciarire rĩ, Mm. waciara mwana wa 24. Ehe. We ndũnaciara mwana wa mbere waku. Mhm. Irigithathi ndũrĩ. Mm. Waimagaririe na rĩ na kũu na na kũu. Ah. Na nĩkĩo ũrathiĩ taũni-inĩ ũgakora ngai ndona kĩmũndũ kĩhana maya ngai. Mhm. Kĩhĩĩ kĩu no ũkorwo nĩ gĩaku. Kĩngĩkorwo DNA, Ĩĩ. no ĩkorwo gĩ gĩaku. Nĩguo. Mũndũ agĩciaraga ũkiumagara ũguo ũgakora haiya thire Nairobi ndona niĩ mũndũ ũhana na mũndũ ũcio nĩ copyright. Mm. Ndageri kũmũbuata buata ndaigua thakame ikĩgucania. Ũcio no akoe mũrũguo wa irigithathi. Rĩngĩ wamũciarire gĩkawa ngore mũgĩikara kũu. Rĩrĩa wathamĩire Naikuru rĩ, Mhm. nĩ mũkonana rĩngĩ? Ehe. na to gũthomagĩra ka wangware rĩ Ĩĩ. mwana ũcio wamũtiga kũu mũgacoka gũcemania mũndũ mũgima Ĩĩ. so anake nĩ tũrore kũrĩa tũrahikania Mm. mũkarora background ya mũirĩtu nĩgetha ũtuĩke nĩ wamuoya na nĩ wamũhikia rĩ na waga maũndũ mau mothe rĩ thingira wĩho rĩu gũtirĩ handũ tũrarĩ na thingira Ĩĩ. ingĩra thingira ũmenye maũndũ maya mothe na thingira nĩguo wĩna gĩcicio Nĩguo. nginya kĩa mũirĩtu ũroya kĩa mũtumia ũroya ũkorwo wĩna gĩcicio kĩu gĩa thingira Ah, nĩ hega Thank you. tũthiĩte o wega mũno Ah, ciũria no nyingĩ kĩũria kĩu kĩngĩ next Ah, nĩ wega mũirĩtu gũthiĩ ehumbĩte nguo nguhĩ mbere ya aciari nĩcio tũreta sume sume kana miniskirt nĩguo nĩguo Ii, ũcio nĩ ũgwati mũnene mũno ii, mũirĩtu hĩndĩ ciothe ii. waigua mũndũ agĩtwo mũirĩtu kana mũtumia nĩ gũthinga na nĩkĩo iguaga atĩrĩrĩ mũirĩtu arendo ũgathirange ũcio wake aũrangĩre wega nĩ atige to kairĩtu no gatũre ge- gathingĩte gathingĩte gathingĩte na to nĩ gathingarĩ ko gagĩũka gĩcagirĩ gokana tũkuo tũu twa cune cune nĩ iguo gatirĩ kona mũndũrũme Ĩĩ. no haha karĩũka koneria guka we ciero gũthinga nĩyo vanjĩ ya Ah. kairĩtu gagatũrage virgin Ĩĩ. no gagĩũka gĩcagirĩ Ĩĩ. gokaga na nguo cia cume cume gacamania na rika rĩa gukawe Aha. rika rĩa ithe Mm. na aria nyina Mhm. othe Mm. nĩ maragacũthĩrĩria Mm. na nĩ mũndũrũme nĩ ombĩirwo mũtumia kĩndũ gĩa- kĩ- kĩa mwanya mũno Nĩguo. mũndũrũme ũcio no arĩcũthia mwana ũcio mwana ũcio nĩ mwamũgeka

O na ti gwa aya itũũra, o na mũthuri wa riika rĩa ithe kana riika rĩa gukawe, ũcio nĩ ithe na ũcio nĩ gukawe, nĩmatige kuonania ciero ici. Mũirĩtu nĩahumbire ciero ciake. Ciĩho o ũguo mũraiga my clothes my choice. Wee nĩwe wĩ kũu, no ũngĩgathiĩ wage kĩhiko-rĩ, ndũkanaige ndwerirwo, nĩũgũthiĩ wage mwana, nĩũgũthiĩ wage mũthuri, tondũ nĩwagekirwo nĩ mũthuri wa riika rĩa gukaguo. Akĩhanire mũrũme guo. Na kana nĩkĩo ũrathiĩ ũgakora tũirĩtu tũnini. tũ- twĩna athuri akũrũ maretwo kĩ marameta wa Maretwo babas anga wa babas. Ba- babas. Ii. ya nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ nĩ onirie mũthuri ũrĩa njaga Ii. na to maraiga athuri aya nĩo mena responsibility cia mĩciĩ rĩ nĩkĩo mararega anake Ii. magateng'era kũrĩ athuri Tondũ nĩ ũndũ wa mũthuri ngũĩ athũkũmire irĩkũ tene. mũthuri agĩthũkũmire tene Ehe. na to nĩ athũkũmire tene rĩ Ii. mwarĩ nĩ woyũ rĩ nĩ okenjaga rĩ Ii. rĩu mwanake aya nĩ egũkĩoneka aca ndangĩoneka Mm. rĩu nĩ matige kũgeka airĩtu nĩ matige kwĩgeka Mm. mũndũ agĩkorwo nĩ arenda rũciaro Mm. nĩ arenda kĩhiko Mm. reke mekĩre gakuo at least gakuo nĩ gatige gũthiĩ igũrũ wa maru Aca. gakorwo gwĩkĩanda Ĩĩ, nĩ nakĩo ngenagio nĩ akorinũ rĩngĩ Mm. akorinũ kae na kĩhuruto ona kĩhũrĩtwo ndũkona Ĩ? kũgũrũ kwa mũkũri aca ndũkona Niĩ ndũĩ rĩu maitho matirĩ mbathia niĩ Eh. ndirĩ ndona mũ- mũkũrinũ mũirĩtu haha Eh, gakerega ndũkona, gakũ. ndũkona. ndirĩ ndona Nĩ ũcio. na nĩ mangenagia mũno tondũ rĩrĩ Eh. na ti gũkĩmerirĩria ndĩriragĩria mĩtugo yao nĩguo tondũ andũ aya mana manama ndũkona njaga yao aca no airĩtu aitũ mani Eh, ndiramenyagĩte megĩra ngacibo. manama Eh. mũndũ ndĩracemanirie na ũngĩ handũ ĩ Ĩĩ.

Mm. nĩ anina mũtũrĩre wake Nĩguo. rĩu ngai amaiguĩre tha Mhm. na metĩkĩre gũikara ta kũrimũ Haya, tũrĩ o hau nĩ hega. Haha hena kĩũria kĩngĩ gĩoka. Eh, mwanake anake ũrakora magĩcagi atĩ mwanake ũcio inamĩrĩra-rĩ nĩ ũrĩona thutha wake hihi nĩ ũrona ta mareka wega nĩ wega Rĩu kũringana na kĩrĩra kĩrĩa ithuĩ tũkoreire kĩa maguka rĩ ithuĩ tũtikuonanagia njaga na njiguaga mahetaga anga gĩthũnũ anga hetagwo gĩthũnũ kana getagwo atĩa Eh, igoti Aya, Gũtirĩ igoti ũguo. haha harĩa tũnjigua atĩ Ndiũĩ. thoni cia arũme ci igoti ya Igo- na, na, na, Nĩ haha. igoti nĩ haha Ĩĩ. no ndũĩ nĩ njiguaga ndiĩ kana nĩguo atĩ njaga ya mũndũrũme nĩ na thutha ĩyo nĩ na thutha Ehe. na rĩrĩa wĩkĩrie nguo ĩyo wacagi rĩ Mhm. nĩ wakora nguo ici marohera gũkũ rĩ Mhm. ingĩ nĩ irathiĩ igakorwo itarĩ na njĩra njega Mm. na mwanake ũcio rĩ rĩngĩ nĩ nyina wĩ hau cũe hau Ehe. mwarĩ wa nyina e hau Mũ- mwarĩ ya na to nĩonanirie nguo ĩno ya hitho ĩrĩa twaririe na harĩa kabere rĩ Ĩĩ. nguo ĩno ĩ maũndũ maingĩ mũno Aha. na nĩ ĩrĩ kwĩrirĩria kũingĩ mũno Nĩguo. nĩ ĩtige kuonanio we mwanake ũracagi Mm. we ona no wĩyumithie kĩhiko Mm. na ũkĩyumithia rũciaro nĩ ũndũ wa sagging ĩno Ĩĩ. to sagging tũtiuma nayo ithuĩ gĩkũyũ-inĩ Aha. aca maũ maũndũ mokĩte na nĩ maũndũ matarĩ na kĩguni Mm. aca matirĩ na kĩguni Aca.

Mm. no ũcio warĩ mũgiro gũkorwo nguo ya thĩinĩ ĩkĩone Mm. ĩkĩoneka Ah, nĩ hega kĩũria kĩu kĩngĩ mwanake nĩ ahikagia mũtumia wĩna ciana nĩ Eh. tondũ ũyũ ũciarĩte ti mũirĩtu rĩngĩ nĩ mũtumia nĩguo nĩguo na ena mwanake ona ndarĩ ahikania Eh. rĩu nĩ hĩndĩ eciria kũhikania wa wa wa wa nĩ abatiĩ kũhikia mũtumia wĩna ciana. Ũcio nĩ mũgiro mũno mũno mũno mũritũ mũno mũno gĩkũyũ-inĩ to mwanake ererwo atĩrĩrĩ Mhm. mwanake Mhm. thinga ũthinge wega Nĩguo. ũkagĩa na kairĩtu Mm. karangĩrĩte Mhm. na kairĩtu kena ũngai Gathingĩte. gathingĩte Mm. kena ũngai Nĩguo. nĩkĩ gĩgĩatũma mwanake ũyũ anengerwo gĩcokio Ĩĩ. nona haha mbara Ĩ kuma na harĩa he maithe Ĩĩ. na mwanake ndakomagĩra nyondo irongwo kana nyondo cia nongwo Mhm. warĩ mũgiro mũritũ mũno mũno mũno gĩkũyũ-inĩ Mm. aca ũcio rĩu ũcio ona ndagĩ- ndaingĩra kĩrathi-inĩ kĩa mwanake Mm. atuĩkaga guka Mm. tondũ no akorwo mũtumia ũyũ rĩ akĩhikia rĩ Mm. ũyũ ũgũciarĩte ciana ici rĩ Mhm. nĩ wa rika rĩa ithe Mhm. ũyũ ahikia ũyũ ti nyina ũya rĩu Nĩ nyina ũyũ. ũyũ nĩ nyina agĩkorwo aciarĩte na rika rĩa ithe maretwa nga mumamas kana Yeah. anga ndui Ĩ, m- ĩ mũba one rĩu ũyũ nĩ mũmama mumamas rä u ruha nä mwanake rĩu ena mũmamas Nĩ na agĩa nĩo ndũgũ. marenda Mm, tondũ mũndũ ũyũ rĩngĩ akĩrĩ na indo ciake mm, nake mwanake ũyũ rĩ mhm, kuma kĩhumo gĩake harĩa rĩ mm. Eh, hena tũmathirĩ ningĩ tũmũhingĩrĩirie na hau tũmathirĩ twa ya kĩ? tũmathirĩ tũhingĩte mwanake ũyũ nĩgetha akagĩa kairĩtu Oho, gathirange. tũrĩa twa rũracio. ya Mm. rũracio-inĩ kumana harĩa harĩa nyina harĩa acũwe Ehe. na kũngĩkorwo gwĩ thirĩ ũcio rĩ Mm. ndũgeterere mũrũguo Mm. agacemania na kairĩtu aca akaringwo gĩcokio Ĩnĩ, tũmathirĩ tũu twĩna hau. Tũkiuga icokio nĩ cianyu athuri. Ĩĩ, Nginya Eh. anake rĩu nĩ marwa icokio. Nyina Ĩĩ. atakiuma mũgũre, ũcio we ndaima mũgũre. Ĩĩ. Ĩĩ, Guka we ũgakorwo ihũ wake ndũgũthiĩte, ithe wa ihũ wake ti mũthiu. Ĩĩ. Egũcoka atĩ ũyũ e guka na nĩwe uma ithe wa baba Ĩĩ. na nĩwe guka ũrĩa na ũragirwo nĩ indo iria cia rũracio Ĩĩ. na ũragwo nginya nĩ ũihũa wake ũcoke rĩu wathondeka ũyũ Mhm. agetha akahikia kairitu gathiratha Ĩĩ. na angĩkona na angĩkona nĩ thiri ũrĩa ambe akinyĩre Mhm. kĩrĩa gĩatuma ngoma imũnengere kana akorwo nĩ anengerwo mũtumia wĩna ciana Ĩĩ. ambe arangĩre mbũgũ ĩyo kĩrĩa Aha. gĩatũma aneo mũtumia wĩna ciana Ĩĩ. ambe acoke na kũu mbaranginyo nĩguo yeah. anake nĩ mwakĩiguĩra